Лӕджы зӕрдыл хӕххон бӕстӕ куы рбалӕууы, уӕд йӕ цӕстыты раз фыццаджыдӕр февзӕрынц зонгӕ нывтӕ. Айнӕг къӕдзӕхтӕ, фынккалгӕ сӕрдзӕнтӕ, урссӕр тызмӕг цъититӕ, домбай хӕххондӕттӕ, дидинӕгджын уыгӕрдӕнтӕ, хуымзӕххытӕ ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, лӕг хӕхбӕсты ӕнусты дӕргъы кӕй фӕрцы уыдис цӕрынхъом, уыцы цӕрӕгойтӕ. стурвос, фысвос, бӕхтӕ. Бӕркадджын хъӕдтӕ цы кӕмтты ис, уым ма адӕм пайда кодтой ӕрдзы лӕвӕрттӕй дӕр хъӕдтӕ, кӕрдотӕ, фӕткъуытӕ, ӕхсынцъы, ӕхсӕртӕй. Ӕмӕ уыдоны фӕрцы хохаг хӕдзары къӕбиц бынтон ӕнӕдыргъ никуы уыдис. Фӕлӕ уӕддӕр алыгъуызон дыргъ бӕлӕстӕ кӕм зайы, ахӕм быдырон зӕххытӕ хохаг лӕгӕн йӕ бӕллиц куыд нӕ уыдысты кӕддӕриддӕр. Фӕлӕ чи загътаид, ӕмӕ бӕрзонд хӕхты хъӕбысы цъититӕм ӕввахс искӕй зӕрдыл ӕрыфтдзӕн бафӕлварын ныссадзын ӕцӕг стыр дыргъдон. Фынддӕс азы размӕ Дзинагъайы цӕрджытӕй бирӕты нӕ уырныдта, се мзӕххон Хамихъоты Амырхан йӕ фыдӕлты бӕллиц сыххӕст кӕндзӕн, уый. Фӕлӕ абон алчидӕр у ӕвдисӕн. Ацы рагон хъӕубӕсты Амырханы зӕрдиаг тухӕнты руаджы цы диссаджы дыргъдон фӕзынд, уымӕн. Амурхан райгуырд Дзинагъайы бакомкоммӕ ног хъӕуы рагон зӕххыл. Ӕфтдӕсазыкконӕй ацыд ахуыр кӕнынмӕ Дзӕуджыхъӕумӕ. Райста дохтыры дӕсныйад. Абон у Цӕгат Ирыстоны сгуыхт дохтыр. Бирӕ азты фӕкуыста рентгены хайады сӕргълӕууӕгӕй. Фӕлӕ йӕ бастдзинад райгуырӕн зӕххимӕ никуы фесӕфта. Пенсимӕ куы рацыд, уӕд ӕрбаздӕхт йӕ фыдӕлты уӕзӕгмӕ. Райста зӕхх Дзинагъайы хъӕуы бын, ӕмӕ сфӕнд кодта балӕггад кӕнын ацы фӕрнӕйдзаг хъӕубӕстӕн. Бӕстон сахуыр кодта алы бӕлӕсты ӕмӕ мыдыбындзыты куысты сусӕгдзинӕдтӕ, ӕмӕ дыстфӕлдӕхтӕй ӕрлӕууыд йӕ арфӕйаг куысты сӕргъыл.
Уӕнӕхӕми ис сиропхуынный сӕкӕрдон, къебелайдзаг дон, дыууӕ къебелайдзаги басӕкӕр, удтӕбӕл е содзагӕ чивзӕ пӕлин, Удтасе хуастӕ никкӕнӕнт, цӕмӕй бинджытӕ сироппи хӕццӕ не уадзонцӕ хуӕронцӕ еци хуастӕй, уой туххӕй. Ӕндӕр идемӕ исин нӕ ратдзӕнӕ хуасӕ, али хуасӕ дӕр сироппи хӕццӕ не уадзунцӕ хуӕрунцӕ. Чевза берӕ уарзунцӕ, пӕлин берӕ уарзунцӕ итасинӕнцӕ хуастӕ. Иди сӕбӕл бадуй арах, клеш, клеш.

Мӕхи ун сӕ идиотӕй дала даса къӕхтӕбӕл пильцу носят. Если хорю, это белок. Мӕгъуди некӕд адтӕй ескӕд бинджитӕ дӕрзун, фал ечи пчеловод мӕмӕ ссӕуй еу цуппар фунсхатти судӕй. Ма имин ба мони куд гӕнгӕнцӕ, чи гӕнгӕнцӕ. Мӕнӕ синхами хоруйнаг никкӕнун. Мӕнӕ ардӕмӕ. Мӕ бунӕй сласун сахартмӕ, мӕ хӕссунцӕ. О, хъӕбӕр дессагӕй онӕмӕ кӕсун, куд косунцӕ, куд кӕнунцӕ, прополис кӕнунцӕ, пыльца кӕнунцӕ, аллихузей. Ну, интереснӕй, конечно, хъӕбӕр интереснӕй. Ну, уарзунӕй гъӕуй ичи куст. Ацы дыргъдон хӕххон хъӕу Динагъайы, дыууӕ мин метрмӕ ввахс бӕрзӕнды стыр дисы фтауы лӕджы. Ӕвӕдза, адӕймаджы исты хъуыддаг саразын зӕрдиагӕй куы бафӕнды, уӕд ын, ӕвӕццӕгӕн, Хуыцау дӕр йӕ фарсмӕ ӕрбалӕууы ӕмӕ йын йе уӕнгты ноджы фылдӕр ныфс бауадзы. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, цы куыст уарзай, уый цыфӕнды зын куы уа, уӕддӕр дын ӕхцондзинад куы хӕсса, уӕд ӕм зивӕг нӕ кӕндзынӕ. Куыстӕн фыдӕлты загъдау, йӕ бын сындз у, йӕ сӕр та сой у. Афтӕ Амурхан дӕр стыр уарзондзинадимӕ архайы йӕ бӕлӕстимӕ, йӕ мыдыбындзытимӕ. Алы райсом цыппар сахатыл сысты ӕмӕ зӕрдӕ райгӕйӕ бахизы йӕ дыргъдонмӕ.
Мӕнӕгаты фӕткъуыбӕлӕсты нцӕ сӕ полукардиковые. Ма сӕ ниййаразтон ӕнӕбӕлццеуй еудӕсанзи примерӕн дӕс дууадӕсанзи. Ма Хачан азы райдӕдтонцӕ дӕттун фӕткъутӕ, ну, обильно, уотӕ. Мӕнӕ хӕдӕрохӕн фӕткъубӕлас ӕй, ӕмхузӕн фӕткъубӕлӕстӕ, ӕма болдӕр. Дӕлӕ ичи фӕткъубӕласы баникки дӕр рӕсугъддӕр. Мӕнӕ ха ба ӕй тутӕ баласа. Рагӕй дӕр мӕ фӕндадтӕй зонун тутӕ. Ма нӕ ирдтон. Ӕ базари балхӕдтон дӕлӕ Биколени. Мӕнӕ хачи дууӕ баласи нцӕ культурный ӕхсӕрӕ баласта фундук. Ами местный дикий фундуктор берӕ, фал атӕ ба унӕ дууӕ-ӕртӕ хатти ставддӕр ӕнцӕ. Ма адтӕй анз ниййаразтон уӕхӕн бӕлӕстӕ дӕ цӕмӕй инсӕй. А ӕй кӕрдтӕ бӕласӕ. Махмӕ хонунцӕ гурдиаг кӕрдтӕ. Ес гъӕддаг кӕрдтӕ, ес гуриджаг кӕрдтӕ. Ма мӕнӕ цӕййасӕ кӕрдтитӕ нцӕ. Молодой баласӕй хӕдӕр майбӕл фарӕ еу цалдӕр адтӕй, аци анз фулдӕр еуотӕ фулдӕрӕй-фулдӕр кӕнунцӕ, хъӕбӕр рӕсугъд сочни адгин кӕрдтитӕ нцӕ. Еунӕг баласӕй. Фал ӕма гӕсгӕ ма ниййаразтон аци анз аст балас. Бенджитӕ бӕлӕстӕ зӕрдӕн ӕхцауӕнӕй кусӕфӕйне уод ами зӕнхӕ лагъуз зӕнхӕй мӕгур зӕнхӕй. Ма сӕбӕл дон кӕнун гъой дӕспуйнемӕ еу хатт, сӕбӕл дон ку нӕ кӕнай, уӕд ниййерӕзуй.
Амырханы дыргъдонӕй Хъӕрӕугомы цъититырдӕм куы ракӕсай, уӕд раст йӕ бакомкоммӕ дардмӕ фенӕн ис йӕ райгуырӕн зӕхх, йӕ фыдуӕзӕг Ногхъӕу. Арӕх фӕкӕс уырдӕм Амырхан. Раджы сызарӕгис хъӕу. Ныккалдысты йӕ сыджытсӕр хӕдзӕрттӕ. Иунӕг раммӕ ма дзы сӕрдыгон цалдӕр боны ӕрбацӕуы йе рвад. Амырханы зӕрдӕй та хъӕу баззад цӕрӕг хъӕуӕй, фӕрнджын ӕмӕ кадджынӕй. Уайынц йӕ цӕстытыл рагон царды нывтӕ, йе мхъӕуккӕгты уӕздан сурӕттӕ, сӕ куырыхон ныхӕстӕ. Афтид хъӕуынгтыл цӕугӕйӕ йӕ хъустыл ауайы раздӕрау фосы ӕмӕ адӕмы архайдон ӕр. Фӕлӕ никуы ӕмӕ ничи. Цыма дзы ӕнӕхъӕн сыдазы дӕр ничи цардис, уыйау лӕууынц калд хӕдзӕртты къултӕ. Афтӕмӕй Тамырхан алцыдӕр абонау хорз хъуыды кӕны, ӕмӕ йӕ уый тыххӕй тынг фӕнды, цӕмӕй ног хъӕуӕй цы мыггӕгтӕ рацыд, уыдоны ног ӕмӕ ног фӕлтӕртӕ дӕр зоной, ма рох кӕной ацы хъӕуы равзӕрд ӕмӕ йӕ кадджын цӕрджыты истори. Аци гъӕуӕн ӕзӕрӕййафтон ӕртӕ муггаги, Хӕмихъоти, Бекъурти ӕма Гацолати. Ӕндӕра си цардӕй, фараст мугкаги. Мӕ фиди догиси цардӕй фунс мугкаги, ӕз барӕй афтон ӕртӕ мугкаги. Мӕн доги, ӕз чи доги цардтӕн, уоми хеумӕ гъӕуи сӕрӕ уола хеумӕ дӕлӕмӕ ами цардӕн цадӕн. Астӕ ма инсӕй хӕдзари. Ёгурӕй дӕр уолин цӕртӕ, тъӕпӕн цӕртӕ, енур это. Ёнак идидӕ, ёнак хӕдзари сядти дал уоми астӕуй. Майы дӕр авадис Фиццаг тъӕпӕн сӕ радтӕй Валенӕ гъуди кӕнун. Ӕндӕра е нур астӕмӕ ин сӕ хӕдзари ӕма ӕхсӕзӕмӕ ин сӕ хӕдзари тъӕпӕнсӕртӕ адтӕнцӕ. Нӕ аци бон си неке цӕруй. Гъӕуи нердӕг Хӕмихъоутӕ адтӕй, уӕлӕ сӕрӕй развалинитӕ, етӕ дӕр Хӕмихъоутӕ адтӕнцӕ, и ӕрдӕгӕй дӕлӕмӕ дӕр Хӕмихъоутӕ адтӕнцӕ. Та Бекъуртӕ, та Гацолатӕ, та си цардӕй Сументӕ, Тедзойтӕ, Гӕтӕгтӕ. Уӕлахи уми ба цардӕнцӕ зехъетӕ.
Ног хъӕуы хъӕрӕугомы цъитимӕ ӕппӕты ӕввахсдӕр цӕрӕн бынат. Фӕлӕ ма кӕддӕр незаманты ацы хъӕуӕй цъитийы рдӕм ӕртӕсӕдӕ метры фалдӕр уыдис ӕндӕр рагон хъӕу. Таурӕгъты дӕр нӕ баззад йӕ ном, фӕлӕ ӕрыхъуыст йе намонд хъысмӕты кой. Иу зымӕгон хсӕв зӕгъы, хохы сӕрӕй зӕй рацыд, ӕмӕ ӕгас хъӕу йӕ быны фӕкодта. Ницуал баззад хъӕуы бынаты, ӕрмӕст ма фалдӕр хъӕдрӕбын, мӕнӕ ацы ран хонынц цыртытӕ, ам, дам, баззадысты уыцы рагон цӕрджытӕн сӕ уӕлмӕрдтӕ. Ӕнусты фӕстӕ ацы бынӕтты ногӕй равзӕрд хъӕу, схуыдтой йӕ ног хъӕу, ӕмӕ дзы таурӕгътӕм гӕсгӕ фыццаг ӕрцардысты Хӕмкъоты мыггаджы фыдӕлтӕ.

Май зонунцӕ ӕрвадӕнуй адтӕй ма сӕхӕнттӕ дигоронмӕ ка дзурдта. Нур дӕр ма си ес еу фӕстӕгтӕ ка дзоруй дигоронау. Ма етӕ дӕр сӕмӕ дзорунцӕ кенӕ ӕма дӕ дигорон адтӕй, кенӕ ди, ма уӕхӕнттӕ си ес еу цалдӕр.
Ӕмбисонд рӕсугъд ӕрдзы хъӕбысы ӕрбынат кодтой ацы ӕртӕдыгурон хъӕуы Гуылӕр, Ногхъӕу ӕмӕ Динагъа. Кӕддӕриддӕр ацы хъӕуты цӕрджытӕн сӕ зӕрдӕ рухс кодтой Хуыцауы стыр лӕвӕрттӕ. Райсомӕй изӕрмӕ-иу кастысты хур ӕмӕ йӕ рӕсугъддӕр хӕхты цъуппытыл раст уӕздан симды кафӕгау куыд ӕрзылдис. Бӕрзонд цъититы урс худтӕ, дзӕнхъадуртау дардмӕ цӕхӕртӕ куыд калдтой. Цӕстысыгау сыгъдӕг хъӕрӕугомы дӕттӕ заргӕ-зарын уым дӕлӕмӕ комы куыд тындзыдтой. Сӕрдӕй зымӕгӕй, хӕхты фӕхсытыл аивӕй куыд фидыдтой нӕзыджын хъӕдты цъӕхахорӕнтӕ. Фӕлӕ уӕддӕр хӕхбӕсты цард ӕнцон никуы уыдис. Тызмӕг уавӕрты адӕмӕн сӕ цард саразынӕн фыццаг ӕххуыс уыдис сӕ иудзинад, ӕнгом цард ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, рагон арф мидисджын ирон ӕгъдау. Ӕсчбенончи цард мах адтан наудӕс. Нудӕс. Ма феда адтан савдын соре ма фунсхоре. Ма аз царда, еугурӕ дӕр еумӕ цардӕнцӕ. Еугурӕ дӕр. Ма уже ма федан усадтӕй, знать, ма мада, иннан живоран. Ма суолантӕ, ма ачи бон еуанга дӕр мах уотан ауой фуртӕй, дуевртӕй. Еу ма хуссана, еу табагъай хуардтан, еу едугай хуардтан. Ечи рӕстӕги утадтӕй. Енор авайде фӕнзӕймаг-ӕхсӕзӕймаг классмӕ гуссутан уӕд байурстан. Уӕди уӕнгӕ ба адау фуртӕй аба попробовали гьума уотӕ ку равзарай ма хӕдзари дӕхе сувӕллони фӕгъолон кодтай, уӕдӕй ратардтайонцӕ. хӕдзары. Идисин адтӕй. Ма нӕ дедушка ма бабушка, например, ӕгас адтӕнцӕ. Ман ба уже инсаянзвде курамардӕнцӕ. Вот. Ма изӕрӕй ба курамбурдян дар стол нӕма адтӕй. Ма дедушка ба деда финги сӕргъи, бабушка, киндзитӕ ба къумелӕуттӕнцӕ. Цалдын бинонтӕ бахорунцӕ, ма киндзӕн фингӕбӕл сбадӕн адтӕй. мах уже куы фестионцӕ, куы баснайонцӕ, кинджытӕ бахеуот иди. Биухӕн ӕгъдауадтӕй ма ӕндӕргӕнӕн син адтӕй. Нимайгӕ дӕр сӕ кодтонцӕ иди силгоймӕгти культ матери был иди вот силгоймаги неке фхуардта, особенно рацарговостити это ӕгъдауи. Мана фӕцӕйус ма зӕрондоседи къбилахӕссуй кенӕ ба къӕссахӕссуй

Ма косгӕ дӕр берӕ кодтонцӕ. Уӕззау, хъӕбӕр уӕззау уавӕрти цардӕнцӕ, особенно силгоймӕгтӕ. Е нур хӕдзарӕмӕ, например, махмӕ, на фединсубӕртӕ, на федешки ку рбацӕуат, все постойки смирно, пока команда вольно нӕ адтӕй, отмӕ. Е нур мӕнӕ ами гъӕуи берӕ идтӕ нӕ адтӕй еуазгутӕ ардӕмӕ ка цудӕй. Фале мӕ евстагмӕ еске рбахауидӕ. ма гъдауичи адтӕй. Еугурей дӕр фӕндадтӕй иуазӕг ӕхемӕ бахонун. Иуазӕг исбуц кӕнун ма ма бахонӕ, фингӕй искӕнӕ. Е нурма зӕгъуй нӕ цард ӕма ӕ дӕу хӕдзарӕй, ӕ мӕн хӕдзарӕй уой нӕ лӕдӕрдтан. Еугур хӕдзӕрттӕмӕ дӕр нӕ бон адтӕй бацӕун, бахорун. Ма уотӕ нӕ куд уомӕн сувӕллон нӕ дӕ, ду махӕй нӕ дӕ, уӕхӕн понятий син адтӕй.
Баззад ахӕм ӕмбисонд фыдӕлтӕй, арвӕй, дам, ахӕм дур не рхаудзӕн, адӕм кӕй не сфӕразой. Уыцы ныхӕстӕ цӕгдзинадӕн ӕвдисӕнӕн бӕззынц Амырхан ноджыдӕр йӕ хъӕубӕсты цардӕй цы диссаджы цаутӕ ӕрхаста, уыдон. Советон дуджы колхозтӕн алы хӕдзар дӕр хъуамӕ ныккарстаид дӕс мӕкъуылы, хуыздӕр уыгӕрдӕнты. хивос дарынӕн та адӕм пайда кодтой ацы уырдыг хӕхты фӕхсытӕй. Абоны цӕстӕй кӕсгӕйӕ, Ницы хуызы ис бамбарӕн, куыд-иу сарӕхстысты уыцы уырдыджы кӕрдын. Уымӕй диссагдӕр та у, уыцы хос-иу хъӕумӕ куыд бафӕрӕзтой ӕрласын. Фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, ӕндӕр гӕнӕн куы нӕ уа, уӕд лӕг алцӕмӕ дӕр сарӕхсдзӕн. Мах дуджы та уыцы бӕрзӕндтӕм балцы ацӕуын дӕр бирӕтӕ сӕ ныфс нӕ бахӕссиккой. Стурдӕр ӕгъдауи адтӕй ма сувӕллон ку райгуридӕ, уӕд ахурӕ кодтонцӕ косунбӕл. Ами институттӕ нӕййес, скъолатӕ нӕййес. Фал цӕмӕй цӕрун цадӕ? Кустӕй. Ма госӕ куд нӕ уа. Мӕхе къахбӕл цӕуӕн ку райдайай, уӕдӕй сабургай ахур кӕнунцӕ кустбӕл. Картоф аразунбӕл, гъӕдӕмӕ цӕунмӕ, хуасӕ кӕрдунмӕ. Хестӕрти фӕнзгӕй. Етӕ нӕнгӕй нӕ кодтонцӕ, фал ин ахур кодтонцӕ сабургай, сабургай. Дӕ къӕхтӕбӕл ку рацӕуа, уже косгӕ. Е нур дӕ бон ку адтайдӕ уже четыре года пять лет, уӕд хӕргути хӕццӕ гъӕдӕмӕ, сог хӕссунмӕ, хуасӕ ласунмӕ. Ма дӕхе бон кӕднӕ уӕддӕр старшие хестӕртӕ рандайонцӕ ма ин зӕгъдзӕнӕй, хӕргутӕ ратӕрдзӕнӕ кенӕ ба хӕрӕгбӕл ниццурхеуонцӕ, ма цу дуба ратӕрӕ, та бабӕй сӕмӕ фӕстӕмӕ фӕццо. Хуасӕ кӕрдунбӕл дӕр хуасӕ дӕр отадтӕй. Дӕхе бон кӕд нӕмай кӕрдун, Уӕд хестӕртӕ кӕрдунс дубасин хуруйнаг фӕххӕссӕ, донсин фӕххӕссӕ ба сӕмӕ дӕттӕ еститӕй уотӕ. Ӕхсӕнади кустдӕр силгоймӕгтӕ хецӕнӕй, лӕгтӕ хецӕнӕй, силгоймӕгти ахур кодтой кизгуттицӕбӕл, хуйунбӕл. Дзабуртӕ хуйун, къумбилӕй самотканный туна кодтонцӕ уой. Удта ма чфӕййидтон силгоймӕгтӕ. Войлок делали, войлок. Уоди адтӕй зин цӕрӕн адтӕй. Ма ма хизӕрастан дзӕбодури фидбӕл. Ма цауун кодтонцӕ еугурӕй дӕр. Сӕ фулдӕртӕ зудтонцӕ къохӕй гъӕди куст кӕнун. Ерева къӕрӕзгитӕ кодтонцӕ, дуӕрттӕ кодтонцӕ, иди куртбади, вот они. Ӕндӕр ами некӕми, тукӕнттӕ си надтӕй, не надтӕй, ма сӕхуӕдтӕ сӕхецӕн иди кодтонцӕ уӕхӕн гъуддӕгтӕ. Вот, например, мӕн дед уотӕ фӕззӕунцӕ, кълас стъолкӕмӕ не скодта уӕхӕн нӕййес. Мӕнӕ Гацолати База, старик, е дӕр по девяносто фӕццардӕй. Ма е дӕр не ниди адтӕй. Суоллӕнт ӕрнӕмбурд кӕнидӕ ма нин скрипкӕй цидӕртӕ цӕгъдидӕ. Ма ин сӕ минкъийӕй Вот уонӕй сӕ фегъустон сцагидӕр Уцнарти кадджытӕ. Коммӕ фӕлгӕсӕны ног хъӕуфарсмӕ кӕддӕр цы рагон хъӕу уыдис, уыцы ран ӕнусты дӕргъы ис куывддон бынат Уасилайы дзуар. Абон дӕр уый у ацы хъӕубӕстӕй рацӕугӕ мыггӕгтӕн сӕ иугӕнӕг, фыдӕлты уӕзӕгыл сӕ бӕттӕг. Ардӕм ӕрвылаз сног хъӕуӕй ралидзгӕ мыггӕгтӕ ӕмӕ сӕхи бафӕдзӕхсынц сӕ кадджын дзуарыл. Мӕнӕ гьенур кӕмилӕуони ӕй Дюари бун рагон ковӕндонӕ, махӕн Уацилай зӕронд ковӕндонӕ, мах уннуй Уацилай ковӕндонӕ. Аци рӕстӕги ма газгъӕудӕр цӕунцӕ хардӕмӕ ковунмӕ. Мах хардӕмӕ цӕуӕнӕ мӕнӕ хӕчи дори бунмӕ, мӕнӕ хами Кусарттӕ рами кодтан, алли гъуддаг дӕр хами кӕняна. Уӕдта мӕнӕ хати дорти буни ба мӕнӕн ба джикка кӕняна фичана. Мӕнӕ хами агайуда соктӕ. Маха мӕнӕ хами гъӕугон хунни мӕнӕ кован дон дори фӕсте Къотӕртӕ ркӕнян ӕхсӕрӕ къотӕртӕ, ма сӕмӕн ами ӕрхӕссанӕ, ами кӕдзоси дӕ кӕртгай кӕнюнцӕ, ма си кӕрдӕг нӕ адтӕй. Ма ӕхсӕрӕ къотӕртӕ нивварянӕ, ма хеу уонӕбӕл нивварянӕ, фиддӕр, къӕбӕрдӕр, алчидӕр, ма хеу еци ӕхсӕрӕ къотӕртӕбӕл фингетӕ невардтонцӕ, къелатӕ невардтонцӕ. Зӕнхӕбӕл бадтан, ма еци къотӕртӕбӕл ӕревӕрюнцӕ. Ма махӕн хамӕй стурдӕр ковӕндони нӕйи Уӕтелай ковӕндони, маймӕ гьенур райги мӕ еугурӕй нӕ цудӕнцӕ ку зӕгъун, фиццагӕй Хаймихъойти ковӕндонбӕл нимадтонцӕ фиццаг. Ами ма ци муггӕгтӕ ес, Гацолатӕ, Бекъуртӕ, уонӕн ба хецӕн ковӕндӕнттӕй ма ин уин дӕр бамондзӕн. Фал аци рӕстӕги ба гъӕуи кадӕр цӕруй, цӕргӕ си некебал кӕнуй, фал ами кадӕр цардӕй, ка фӕллигъдӕй,

сувӕллӕнттӕ, лӕгтӕ. Сылгоймӕгтӕ дӕр ӕрбацӕунцӕ ехӕ, ма етӕ ба хецӕнӕй сӕ сбадун кӕнунцӕ, ӕма иде мӕнӕ ардӕмӕ нӕ цӕунцӕ сылгоймӕгтӕ. Ба Циндӕломи хецӕнӕй пъалаткани вӕрунцӕ ма уоми сбадунцӕ хецӕнӕй. Лӕгтӕ ба хеуоми нӕхӕрдӕ, значит, е анз еу нӕххат. Нур ба ес бекъуртӕн мӕнӕ раги замани куд адтӕй бӕласӕ, хуннуй бекъурти бӕласӕ. Ма син ковӕндонӕ бӕласӕ Ма ардӕмӕ дӕр цӕунцӕ алӕн дӕр схауттар ӕмбурдунцӕ сӕ бӕласи кувдмӕ. Ну, вот, значит, бӕласӕн кувд кӕнунцӕ. Ма уордӕмӕ бацӕунцӕ ӕрмӕстдӕр бекъуртӕ, ёнӕк муггаг. Ма ма ескер бахонунцӕ ӕвдисӕнӕн. Гацолатан ба мӕнӕ ами уоламӕ цӕугӕ иси дор естур дор, тъӕпӕн дор. Ма еда мах кован дон адтӕй. Фали мӕн доги си некӕд адтӕй куфт. Ама уоми уаллай иди куфт кӕняна мах бӕхти хара ке загътон.

Ӕвӕццӕгӕн, уымӕ гӕсгӕ хӕхбӕсты ӕнусон фарнӕй цы лӕг фӕхъӕстӕ вӕййы, уый ацы табуйаг зӕхх никуы ӕмӕ ницӕуыл баивдзӕн. Уымӕн ӕмӕ йын уый йе сӕгаргъ тынг хорз фӕзоны. Ӕмӕ йын фархайы истӕмӕй балӕггад кӕнын, йӕ фарныл фарн ӕфтаугӕйӕ. Куыд федтам, афтӕмӕй, уӕд ын йӕ арфӕйаг фӕндтӕ кӕддӕриддӕр Хуыцау йӕ къухы бафтын кӕны. Уӕхӕн уарзон рауд мин, уӕхӕн ма ин зӕгъӕн нӕййес, ӕз цӕйбӕрцӕ уарзонмӕ райгурун бӕстӕ мӕгъӕл. Уойбӕрцӕй ку ӕрзиунцӕ еугурӕйдӕр уодӕвӕджи фӕстӕмӕ ардӕмӕ лӕджеунцӕ. Ӕма ех цӕуӕн дӕр зӕнхӕ мӕнӕн зӕнхӕбӕл нӕййес.